Lai cacawnnak avei thumnak kan thawk hna lai. I avei thumnak kan thawk hlan ah avei hnihnak ah khan aa cafang tung le cafang aw o fonh i a donghnak kha Z-O zo ti dingmi kha Z-O so tiah ka chim sual i. Mahte kha ZO Zo ti a si lai tiah vun remh taak ka duhmi a si i atu cu cawnnak pathumnak ah kan vun kal hna lai. I bia ba timi a sullam pakhatnak ah bia ba timi cu ba Mirang holh in thar an timi ba le kawhra kan timi khi ba khi a si. Cun pahnihnak ah thabat a si. Katha a ba an ti. Cun thabat tuknak khi katha a ba tiah timi a si. Mirang holh in tyrant timi khi T-I-R-E-D timi khi a si. Cun si-a-ca timi Cu pakhatnak ah ca later timi khi si, cakuat, catial ti bantukin khi ca khi a si. Cun pahnihnak ah caah ti khi si. Caah ti cu keimah caah, nangmah caah, anih caah, ka pa caah, ka nu caah ti bantuk ca i hmanmi khi si. Mirang holh in for timi khi a si. Cun Ti ah dah timi cu thabat ti siloin thader ti bantuk khi ka tha a dah ti ahcun mirang holh in W-E-A-K week timi khi zawtnak hi hmanmi a si. Ka tha a dah ti ahcun ka tha a der ti bantuk. Phundang ngaingai zong khi si lo, a sullam khi phundang te khi a si. Cun aa pahnihnak ah ada timi cu aa thlaici a si ah cun arti ti bantuk, vati ti bantuk tehna a si zong ah khin a ci a keuh kho lomi khi mah khi khi ada tiah ti a si. Cun FA fa timi a sullam pakhat cu minung i kan fa, kan fanu, kan fapa timi hna khi a si. Mirang holh i son and daughter timi pawl khi a si. Cun ah pahnihnak ah ah saṭil i saram i an fale caw sa, a caw fa, a arfa, a rang fa ti bantuk i khi a si. Cun ha timi cu hi kan ha hi ha hi a si i ṭhuc tiah mirang nih an timi khi a si. Cun kheaka timi cu pakhatnak ah keimah tinak khi si. keimah i tinak khi si. Tahchunhnak ah ka pa ti ahcun keimah i ka pa timi khi a sullam a si. Cun Mirang holh i ai asiloah MYI mai timi khi ai mai timi ca ah khin hmanmi a si. Cun pahnihnak ahcun ka ka ti bantuk kan hmur kan ka hmur le ka timi khi ka mouth timi khi M-O-U-T-H mouth timi khi kan ka hi timi hi hmanmi a si. Cun L-a la timi cu pakhatnak ah la Cumi ah a angki thilpuan, hnipuan tahnak i hmanmi la khi a si. Khawthlawnh timi khi a si. Cun pahnihnak ah thilri pakhatkhat va lakter khi a si. A tawinak in chimmi a si. Cun

na nupi cu ma hlah mu hei ti bantuk zawn ah khin ah ma timi ai ai hmanmi khi a si. Cun pahnihnak ah ma mi cu mama, mama timi cu buhnak in a cet deuh. Cun fanghang zong a si fawn lo. Sat Laimi nih kan sathluak kan timi bantuk khi mah khi bantuk i a cet nawn te i chuanmi khi si. Facang chunmi eki mama tiah jet nonte chun khi si. Cun NR na timi cu pakhatnak ah nangmah you, your timi zawn i hmanmi khi si. Nangmah, nangmah ta a si. Nangmah pa a si. Nangmah nu a si. nangmah thil a si ti bantuk zawn i uh, ai hmanmi khi a si. Cun pahnihnak ah na uh, caw na timi stil phunkhat mirang holh le buffalo timi a ki a saumi pi khi uh, makhe khi na timi cu a si. Cun phi a pa timi cu pakhatnak ah Laitlang ahcun papar, patlung, patlung, papar, paui thin ti bantuk pa khi a si i mirang holh nih mushroom an timi khi a si. Cun pahnihnak ah fa a ngeimi pa, father timi khi a si. Father, ka pa, na pa ti bantuk khi pa le khi a si. Cun RR ra timi cu pakhatnak ah ratum timi khi si i ei awk phunkhat a si. Mak hi Laitlang ahcun kan hman ngaingai. Hi hi ka han cun atu ahcun kan hmu tuk ti lo. Ratum timi rathor timi hi a thaw taktak mi khi si. Hi mah kha phunkhat khi si. Cun pahnihnak ah RRA timi cu ra, kham, come on timi khi si. Kham timi khi ra timi khi rak ra tuah, ra ta tuah. Timi hmanmi khi si macun sa, sa sa timi cu Mirang nih MEAT mit timi khi si cawsa, nasa, arsa, nga sa, meheh sa ti bantuk sa khi thahmi sa, ei awk sa khi a si. Cun pahnihnak ah sak. timi ai ah khin hman a si. Uh, inn ka sa lai, inn ka sa leo ti ahcun inn sak liam ka si sa ma kha sak liam ka si biu timi khi asi i ma khi uh, sa inn ka sa timi si cun pathumnak ah asa timi cu uh, ah te kan te hang asa tuk hi a sang tuk fawh hi ti bantuk hat SOT hat timi khi a sa ni a sa ti bantuk khi si. Cun ti aa ta timi cu ngeihmi thilri ai ah khin hmanmi a si. keimah ta a si ti ahcun keimah thilri a si timi khi ngeihmi khi a sawh duhmi a si. Cun aa thi aa ṭa timi cu aa aa fale rual i hi ti bantuk i unau rual bantuk i fanu i a ṭa le a u le a naupa, a upa, a naupa ti bantuk khi aa ka ṭa tiah hmanmi a si. A sunglawi tukmi biafang a si mahhi te hi. Aa kan faule nih ka ṭa tiah an kan auh ahcun aa kan tha a nuam ngaite. Ka ṭa timi zawn ah khin hmanmi a si. Cun ngaknu tlangval zong aa dawmi, aa daw taktakmi khi cu ka ṭa, ka far tiah an rak au tawn. mah zawn ah khin hmanmi a si. Uh, thi ata timi khi cun via va timi cu vate lai hol cun uh, lai hol i vapual lai lai mi uh, kan hmil chutnak vapual hei timi bantuk o khi va uh, Mah zawn ah khin hmanmi a si. Vi, va, vi a va ti e te, va te ti a si. Bird, Mirang nih bird an timi khi si. Cun ah va pahnihnak cu kal khi a si. Ah, ka va ta lai, ka va lai ti ahcun ka kal lai ti he khin a sullam aa khatmi a si. Hakha nih, Hakha nih cun mah kha kan rak hman ngaingai. Kan pale chan lio tiang ahcun atu ah hin kan hmang set ti lo a si. Ka va ta lai, cun va kal talang tibantuk va la talang va la taning tibantuk ah khin hmanmi a si. Viava timi hi cun Z-a-za timi hi cu a za a za cang za seh za cang seh timi mirang nih enough timi khi a si. Cun pahnihnak ah khing zat khi si. Khing thling zat i lente i cenh i tuainak i a thling zat i zat khi si. Cun pathumnak ah park sawmza timi nambar relnak i hmanmi khi si. Zakhat, zahnih, zathum Rili zang ah ti bantuk i hmanmi khi ah khin aa hmanmi a si. Cun aa aa cu vial cu si rih sehlaw aa relnak lei ah van kal ta rih usih. Relnak pakhatnak ah khi ah ka phi a pa ar ah ar a ra khi ah ka phi a pa a ar a ra cun ka pa a ra. Tikhi a si i Mirang holh i My father is coming, my dad is coming timi khi a si i ka pa a ra ti ahcun a ra liomi khi a sawh duhmi a si. Cun pahnihnak ah ah, na ca vala ta n a na si a ca v a va l a la ti a ta na ca vala ta ti ahcun Kokek zuang le rar timi hi a si i atu hika ngakchia pawl nih cun kokek zuang le rar timi an chim tawnmi khi a si. Cun a pathumnak ah na, na, thi, a, ta, a, ar, a, ra, na, ta, a, ra ti ahcun nu khi Nu zawn i chim bik hi si Your brother is coming na ṭa a ra ti ahcun na ṭa a ra lio a ra liomi khi a sawh duhmi a si timi kha a si. Cun ka ha a za ti ahcun khiah ka h a ha a z a za ka ha a za timi Hi kan ha hi a thormi kan ei tuk deuh tik i a zakmi khi a thormi ei i ha zat khi a sullam cu a si. Ka ha a za ti ahcun cun panganak ah ka fa a ba hei ti ahcun khi a ka, F a fa, a, B a ba. ka fa ti ahcun fanu zong ti khawh a si, fapa zong ti khawh a si. My son, no, my daughter is tired. Ka fa lente a celhnak ah a ba tuk ti bantuk zawn ah khin ka fa a ba timi khi a si. E, tuzan cu mah vial hi si rih seh law, ah, hmailei ah kan vun peh ṭhan te lai. Na cungah tampi lunglawmhnak ka ngei.